Ħa ningħaqdu, Ministru, qabel inkomplu. L-ewwel nett qed nuru dan numru li għadu kif ħabbar il-Ministru, nerġgħu nfakkru, dawn għal tfal u għal ġenituri li għandhom diffikultajiet. Qed joffrulkom l-assistenza, ċemplu, tiddejqu xejn. Ehm, mela, se ningħaqdu ma' Casa Arcati, mela, kif taf, ħames mitt ħaddiem daħal ġo d-djar tal-anzjani u qiegħed hemm jgħix magħhom.

Bażikament bħala kumpanija, bħala grupp sħiħ, jiġifieri tmien tidjar, ingħalaqna mal-anzjani proprju biex kemm jista' jkun nippruvaw nissalvagwardjaw is-saħħa tal-anzjani f'dan iż-żmien. Qegħdin numru ta' impjegati b'total mal-kumpanija qegħdin 540, jiġifieri mifruxin u każerkati għandna ftit inqas minn 90 ruħ li bażikament qegħdin norqdu u nqumu hawnhekk. Hawn impjegati li qegħdin waħidhom, impjegati mal-familji tagħhom, impjegati ma' tfal tagħhom. Noe, jiġifieri intom, ħalli nfehmu lin-nies, intom tlaqtu, issa inti ddeżertajt, il-mara taħdem hemmhekk ukoll. Allura kellek tieħu anke t-tfal, qed naraw it-tfal, dawk it-tfal tiegħek, mhux hekk? Ekku, t-tfal, it-tifla tiegħi hawn. Kollha qed tgħixu hemmhekk intom? Kollha qed tgħixu hemmhekk mal-anzjani? Qed ngħixu hawnhekk għandna arranġamenti għadd apposta biex kemm jista' jkun kulħadd b'xi mod jew b'ieħor ikollu ftit kumditajiet għaliex qed inħarsu għal perjodu mhux inqas minn tliet ġimgħat. Allura għaldaqstant ċerta neċessitajiet wieħed irid ikollu miegħu wkoll. Fl-istess mument qed nippruvaw nagħtu iktar f'dal-mument, jiġifieri mhux qed nagħtu l-istess imma fil-verità qed nagħtu iktar mill-anzjani għax mhux talli qed niġu għax-xogħol imma qed ngħixu magħhom propju f'dal-mument. Ma, ma, aw, rrid insaqsik, Noel, Dawn l-anzjani, jien għandi ommi qiegħda San Vinċenz f'Dementia Ward, u qalulna ma nistgħux immorru narawha, għalquh hemmhekk, u mhix faċli, imma oħti stess kienet kitbet il-Ministru qaltlu għala hemmhekk, għax nixtieq illi ma naraħiex issa biex inkun nista' ngawdiha wara, u tagħmel ħafna sens. Intom għamiltu ħaġa kbira mortu hemm. L-anzjani Kif qed iħossuhom li mhux qed ikellmu lill-familjari tagħhom, li ħadd ma jiġi, ħadd mhu jiġi jarahom? Bl-istess mod kif qed nikkomunikaw miegħek, qed nikkomunikaw mal-familjari tal-anzjani wkoll, jiġifieri qed nużaw it-teknoloġija. Qed ndaħħluhom bit-tablet, jiġifieri? Għandna tablets, għandna laptops, jiġifieri qed nużaw it-teknoloġija proprju a favur tal-komunikazzjoni. U min ikun mixtieq jew jixtieq li jiltaqa' mal-familjari tiegħu, qed nagħmlu arranġamenti arranġamenti biex kemm jista' jkun nesponu nies bl-iktar, I mean, bl-iktar mod possibbli. Ovvjament għandek ċerta limitazzjonijiet ta' ħin għax kulħadd jieħu pjaċir jara l-familjari tiegħu, jiġifieri anke għandna impjegati li tipo ta' jikkomunikaw mal-familjari tagħhom b'dan mod. Imma l-anzjani hija meravilja kif it-teknoloġija kurrenti qed tintuża biex vera jirrealizzaw li isma' din realtà li qed ngħixu fiha sabiex ngħidu hekk. Nirringrazzjawk Noel, ningrazzja l-mara tiegħek li qaluli dik li għandha l-għajdin ta' xarabank fuq il-flokk, qed tidher qisha għandha flokk ta' xarabank, imma mhijiex il-każ. Grazzi ħafna, hemmhekk hemm il-mara tiegħu, hux hekk, inti narak. Insellmlek Sinjura. Xi ħaġa oħra li nista' naqrab li biex tagħmel xi ħaġa bħal din tinvolvi ħafna ħafna ħafna xogħol. Jiġifieri għalkemm aħna qegħdin hawnhekk u qed nagħmlu dan bi skop li qed ngħixu magħhom, li kieku mhux għax għandna s-sapport tan-nies ta' barra din il-ħaġa ma tkunx possibbli. Partikolarment fejn inti għandek qegħdin numru ta' nies b'kulturi differenti għax ovvjament nemmnu u nħaddnu d-diversità, jiġifieri sa mill-ikel li nipprovdu nakkomodaw kemm jista' jkun nies. Għandna l-kollegi tagħna ta' sister company Cater Essence li ovvjament qed tagħti l-almu tagħha lejl u nhar biex kulħadd, ir-residenti inklużi, jkunu l-ħin kollu akkomodati f'kollox u għandna support group fuq barra li nsellmilhom minn hawnhekk li bażikament qed jaraw li mhux l-anzjani biss imma anke l-bżonnijiet tagħna għax ovvjament tlaqna ħabta u sabta qed naraw li b'xi mod jew b'ieħor qed jiġu milqugħa wkoll. Nirringrazzjawk, il-lejl it-tajjeb u sellulna ħafna l-anzjani. Grazzi, lejl it-tajjeb Grazzi, Catherine. lejl it-tajjeb, lejl it-tajjeb, bye, bye. Interessanti li ngħidu, minkejja l-ħafna far- affarijiet li xi kultant ngħidu fuq il-Facebook, li hemm ġew hemm nies li mhumiex Maltin li wkoll daħlu u qed jgħixu, qed jagħtu servizz. Da. Mela, ħa niefqu għal waqfa qasira, niġu lura u nkomplu nsaqsu lill-Ministru hawnhekk fuq l-iskola magħluqa u t-tfal.